Me. Akmyrat. Kaka salowma. Waleýkim essalam. Oglum, sagagurrunlykmydyr? Şükür, gül ýaly kaka. Özüň niçik? Şükür daýa. Ine, bizem ejeňde çaý içen bolup otyrys. Ýer, özüňiz nähili? Hemme içerler saglykmydyr? Saglyk kaka. Ol agtyklammam, hemme sagagurrunlykmydyr? Bor gowy kaka. Haý bor, sag urun bolsa bolýa. Ýogsa-da sen ol Wepat jany bäri ugratjak diýen ekeniňow. Eýgilikmidir? Hawa kaka eýgilik. Obada size kömekleşäýsin diýdim kaka. Onsoňam Wepa jan soňky döwürlerde öýe giç gelmäni çykardy. Hä. Özüň. Berkiräk tutup zähmetiň nämedigini öwret. Öwredäýseň diýdim kaka. Hä, zähmet öwretseň diýsene. Näme diýýäň kaka? Bor ogul. Ugradaýberik. Hä, bor, bor kaka. Bolýa, sag bol, saglykda görşeli. Hä, bor ogul. Hana bor, sizem sag oturyň. Ine gördüňmi? Hä. Hälki meň diýen çakym çak bolup çykdy. Agtygyňa bäri ugradýar. Zähmet öwretmelimişin oňa. Haý. Haý gelsin. Gelsin. Höh. Hiç zat diýjek känkä. Ata, bilýäňmi meni nämçe kakam size goýberdi? Aý, etmesi bir iş edensiň-dä. Düzüwlik edip ýöregiň-dä. Bar ataň ýanyna baryp gel diýip kakaň bäri ugratmazdy. Wah, eden bir üýtgeşik etmişimem ýok-la. Sen ogul, Entegem eden etmişiňe düşünmänsiňow. Onsoňam sen ogul bir zady bek bellegin. Eger-de sen ýaş wagtyň akyl-paýhasa eýermeseň, ol ulalan çagyň hökman senden ar alar. Heý, ogul, bu asmanyň astyndaky hemme zatlar amanatdyr. Ýaşlygam, garrylygam. Şoň üçin ogul, olardan öz wagtynda akyl-paýhas peýdalanmak gerek. Bir zada düşün sen, ähli işleň başy kiçjik işden başlaýandyr ogul. Senem bu gün kiçi ädim ädýäňe gynanma. Olar ertir seni has uly ädimler ätmäge erter. Ynha, nesip bolsa, ol ertir öýüňe dolanarsyň. Meň şu aýdanlarym hemişe gulagyňda ýaňlanyp dursun. Bor, ata. Awadaş gyz ýandyrma meni, Çyn ýüregimden söýýän seni. How! Başlyk nirde? Başlyk! Hawa. Garaş inim! Bärde ýok inim içinde bolaýmasa. Agam oýun edýäňmi şeýtmänem aýdyp bolýara. Aý inim sen şo başlygy soraýanyň birinjisi bolsaň adam ýaly aýdyp bolar how. Saçym hüzzerenini gabat gelýäňizä bir düşünäýindä how inim başlyk men el telefonymy pasportym däl. Gaýtam men oň sürüjisi, sürüjisi! Dört bogun, düşünýäňmi şoňa? Hawa, haw, hawa, hawa. Gaýrat et, menden sorama şony! Meň şu wagt gaharym gelýär. Äý, bolýa-laý! Ynha, iki hepde bäri iş meselesinde Ýekeje gezem gowy habar eşitmedim men. Size iki sany sowal. Biz nädip şu ýagdaýa düşdük? Nädip şu ýagdaýdan çykmaly? Men bu iki soragyň jogabyna-da özüm jogap bereýin. Bu ýagdaýyň ýüze çykmagy şahsy meselelerimizi öňde goýup, işdäki meselelerimizi yza süýşürmegimiz sebäpli. Ýaňky meseleler bolsa edaraň meselesinden has möhüm boldy. Resul, sen Suraý bilen bilelikde täze meýilnamany düz. Adamlaryň has isleg bildirýän mebellerini öwren. Mahym, sen bolsa, meň sürüjim Aşyr bilen bilelikde dokma toplumyna baryp, täze matalaryň hillerini öwrenip gel. Boraşlyk bolýar. Gelme daýy. Gelmän geç daýy. Gyş tyl bola. Wiý, bagyşlaň. Sizem garaşdyraýdym öýdýän azajyk. Ýok, iki sagatjyklaý. Wiý, täze öndürilen matalar elime berdiler, şoňa güýmendim azajyk, bagyşlaň. Hä, onda düşnükli. Sen wagtynda çykypsyň. Öýdäkä matan mana gitse gelenogam. Özüne görä dokadýam nämemi? Şonda mynasyba getiräýmeli-le. Tiz kömek ederdik bärde. Ýog-a, ýo-ýo-ýo. Daş etsin. Biziň edaramyza geläýse, iki başlygyň arasynda gatlap heläk bolardym men. Ýör, gitdik.

Çuwa ýer depip ýörün. Nirde? Obada. Sen nä bileňokmy, özüň guratyp goýardyň-a. Aho, ýaňy öýüňe jaň edemde, Jemaljyk agam geldi diý-dä. Ýok ente baram-a. Jemaljykdyr-da, degişýändir. Bolýa dost, çuwa ýamda atamma, jaň ederin. Tüweleme, şähere geleniňden habarly adamlar kän öýdýän. Ýok-la. Dostum Juma. Ýer onsoň meň ýoklugymda näme täzelikler boldy? Aý ýok, üýtgeşik zat bolmady. Ýöne gaty erbet ýüregim gysdy. Şeý diýsene. Buna bärden aýyrmaly, sakla şuny.

Gaty gowardym daş köýnegi. Şeýlemi? Bor onda. Men gideýin. Salam Suray. Salam. Salam ahun. Arma weri. Salam Resul. Bar boluň. Geliň geçiň. Geçip oturmaýyn. Men şu köýnegiň bahasyny biläýin diýdim. Edil bu köýnegä biziň täze işimiz. Entäk doly bahasam kesgitlenenok. Ýöne gymmadrak bolmagam ahmal. Isleseňiz ol taýda elýeterlilerem bar. Neme wahym. Şu mynasyp modeller öýüniň bir şygary bardy. Nämedi şol ýatladyp goýber. Siz iň gowusyna mynasyp. Welin, nämä gerek boldy ol? Ana meň sowgat etmeli adamym iň gowusyna mynasyp. He. Şoň üçin şu köýnegiň bahasy kesgitlenýänçä men garaşaýaýyn. Hümm. Sag boluň. Hümm. Sag boluň. Indi işlerem ugruna. Biraz dynç alsagam boljak. Mende bir gowy pikir bar. Aýdany. Gel dynç alşy boş geçirmäli. Gowudygyny näme edeli? Paýtagtymyzyň owadan ýerlerine, dag etegine aýlanaly. Biraz göwnüň açylar, Jemalyňam ýüregi gysmaz. Belki, derdimize şypa bolar dagyň arassa howasy. Belki, men-ä razy. Menem razy. Hä? Waý. Häzir öýden täze şiklenme aýyp geleýin. Dur, dur, Jemal, häzir gidemizog-a. Waý. Giriň. Salam, Resul. Waleýkim salam. Gowumy ýagdaýlaň? Gowy. Başlygyň ýerine sen galypsyň diýip eşitdik welin. Hawa dogry eşitipsiň. Näme hyzmat? Aý şu ertire rugsat gerekdi-de. Nämäň rugsady? A sen bilýäň-a owal işde hasap-hesip meselesinde biraz agsaýanymyzy.

Başlyk bolan bolaýşyňy wezipe diýilýän zat dostuňam üýtgetjek-aý. Heý, Artykjan! Ine,